Mmaagwe, Samano ba botšiše kua posting gore um o ba re di-step parents di swantse gore di be le di-boundaries mo baneng. A re ba Okay. le se ra nyalana Mm, re ba le bana ke mm, ra divorce mm, Eh, o ya ka thoko ela mhm, o gahlana le maria mm, ke ya ka thoko ela mm, ke gahlana le john mm, a kere mm, bana ke ba rena ke mm. ke mokana a re tsore bana ba santse re ba sepele ba buile le mmago bona goba ba sepele ba jule le tata go bona ke re mm. we will hear from the kids especially if ba godile mm. ba godimo ga ga eighteen mm-hmm.

um cause a kry-a senke gwa ba le moment wa re ntata go bona ga ba hlokomele e se e fata Mm. batho ba ne e le go gakantšha dilo Mm. o ka sa gane motho le ngwana a mo hlokometse go tloga a sa le ka mpeng Mm. thata jo bogološeo Mm. ba ihlakanya le ya motho a gore a e kwa mpa Mm, a ya atjha. gane Mm. a sepele a mm. tloga tšhaba ye kgole le makgwa e kgonega mm. ke nkana mosadi ya batho a šarabela ga noši le a koma le mewe ya le dithuši eh. di-cravings di reng ra dikgatapokisi eh. ke moka mm. ngwane le a tla ba ba kolla a se ka tshwana naye a tshwane le mmago le mmaage oh. o tšhabela ngwana ngwana o swana le mmago ka kwa ga gešu a be gona ke a re wa bereka kua o fo thoma o tsena ke maoto o re ke ya kerekeng ba re ke badimo rena bo kerekeng ja badimo na re dire moporofeta o boletse o feletse ga re ke tsena badimo ba re a wa po ena a o re sela ebile a se neng a ka mokalafela taba ja go šije pelo ya e thebatheba kwa mm. tulatula mane o ne moyano mongwe monnyane o wa hemega o ka tlase ga gago gone o tšhabetse mm. badimo beno ga ba nyake mm. o thoma go riang go nyaka go boa eh. nako ya di-pampers e fetile nako ya ditlhogwana e fetile ena he wants to come and be the father ba tlo go gana naye nkampane o ye court Mm. o tlo lwa ba maoto a tlo ba ngatha Mm. you don't run away from kids Mm-mm. you stay Mm. wa tlo bona gore a ba go fore na Mm. wa jula bona gore "Mm, nna ke ile alameleleele Mm. kgontha o bo eye kuo ke pona o eye o ganela ke ra gona ee Mm. a ke gane ee basadi ba fela ba fora banna mare mo o bone mo gore mo ke nna mo ee swara marathon a ja ba bua ga bana dilo tša bona moyeng ba ba se ba ba lokologa mm. ba swaragana motho o thoma o bua fada fada biological eh, nko tšo emenyana biological ke mmago eh. ye ye jalo ba eh. they raise the kids together they are going to arrange gore bana ba tlo etelana bjang le batswadi ba ba bona mma go bona kgwetsa ezekiele tata go bona kgweditse maria mm. fine tata o nyala maria mm. botsebotse ebile moko ezekiele o nyala mma mm-hmm. ke mokana jale ba thomo gore na bana sefane se ria jwang you know kgale they cannot change the surname in this case papa bana o nyetše mme wa bona kgale ee gobane o monyetše ko fo go tlogelane bona ga go tshwana motho a tšhabile kana ba re ba di rapile le mamane ke nkana nyanonyane ba naeta ee kale a e tla mola e le gore ba ba di gapile wa nkwešiša Ke a go kwešiša. two different things Mm. ee and mara ditsong tša batho ba bang ka re ga di swane Mm. ga ba bona ba dia ka mokgwa wa bona e le gore le bona ba dia ka sekabo bona Mm. re ka sa ba solo ke bolela ka tša mono Mm. oh jesu re fokoletše volume ee okay ba ba dia di-arrangement tšela kere ee mo go tlo nyakega batho ba bohlale mm. ebile ke zo dipauntiri tše ke tša eng mm. mo go tlo nyakega batho ba bohlale mm. ba go tlo tseba gore um le bona ba se ka forana ba re ba tlhalane ba fo ya ba banyaleng kana ba tlo founelana ba re ngwana o petagana ke dieta eh. mola marea a sametše joshua sefega ya sedikise aga tata o tlotla mm. and ebile a ke bolela so gabotse ka molapelele mm. monne wa tlogo nyala mosadi o santse re agele mosadi e lapa ke re ka mokerekekeke ka gatlhakudi ka kwa mm, maxtrata o file gore ka re wene o monna go tswa wene mosadi o šiana le bana o ba šiaka ka lapeng ge zekia e tla nyala josephina josephina o santse gore a tswe ka kwa lapeng la gatlhakudi ba maagele lapa

Mm-hmm. also o ne o ne new partner kere eh. ge e le gore a go kgone ge the new wife a kgone mm. nkere bane ya gabo bona mm. and mago bana o nyetse o tswile mm. gore monna a sa tla kopana le bana ba kamo ka mo gabo bona ee e ka ba mo ba santse ya meeting a e require gore mago bona a be gona exactly a ke ra go lesea la dipampers lela e re mogalabi a robale moo ebile a e re a lale ka re o nyetše mm. fale ba sa go diregang o fore o sa dutse wene maria eh. o koropile dithaele letawa la ngwana a fo fitlha re ke ka gatate ka moo eh. a gate ka maragadi a šile lapa la mmago le tatago gagetse mmago kua mm. mm. bana bona ga ba hlakana le ka bona mm. go tshwana le ge mosadi a hlokofetse monna a nyala mosadi e mongwe mm. those kids ba mosadi elo wa mathomo mm. ba santse ba lega bo bona mm-hmm. dipaontiri tse ke gore lena le santse gore le be le order ee. ra re jale ge mosadi a tlhokofetse ka ngwana ke nyala mosadi e mongwe gape gana ba lengwana šometapa bathong O fo senyeletša lena ka wa tsa re le lefošana ka mehla mela mafofa. Eh. Ke Bound Regions tšona tšeo. Ile ba maria di-timetable once. Akere. Mm. Gape go a tena mosadi mo mosadi mong a le kago just because ke tata go lena nka nana le a mo latela kwa le re ka mo ke ka ga tate. Mm. Ka ga tate ya lena ke kwa e be leng ga mma go lena. Mm. Ee, mma go lena bjale ba monyetšwile kwa. Mm. botsebotse bana ba ba they are blessed they have four parents mm. they should use it as an opportunity akere ee ba se ka tshwenya batswadi ba se ka tshwenya motho mm. ba go nyaka protection ya batswadi mm. ka e le gore ba sa boifa mm. ba tla ba hwetša mmago bona kua yeah. ba se ka ba bakiša bana ba mosadi ela ka dikamora akere e a lo jile bana ba mm. feta a e le gore ba tlo laolega mm. a ba tliše lenyatso ke baeng gabotse botsebotse bja ae ke bana ba bona mm. ge fela ba apere tlhompho mm-hmm. ka gore o ka se tontelela ka gaka just because ke lala le tatago gape banna gale ba ba dipholi kame mose so wa ka ga makereto ba fela sepela ya ka ga sedina a pefo ba so e nyakile o swana ee dipantiri moo ga o tsenye dipantiri ya tlhompho go tlhokega tlhompho ka magare ga tabekwe ke a go kwa ma yes ao bana ba ba telela ei ga ba ba rute tswana kgwa jebile nako mmago bana a ba roma a re ba e kwa ga nyo wa efe ya re go ba e le gore bana ba ba kwane tsana tša tata go bona tata go bona ba ra ranya tše the new husband ya mmago bona ya re ene gana mago nyakege lenyatso fa akhwe

mara tse tša go kgwetsa batho ba elwa nkana ngwana le sekolo fo bona tata go a tsena le garebe nngwe ya rokona tša go tla mokhwi mm. hallo bebe ba mosware tše le dijo tša senkoga ja šalahla tša maka tša matichere eh. nkgapela le yena o tlo tla le mmago o tlo ba phalaphadišana kwa ngwaneng mmago le yena o tlo tla le boyfriend a gage mongwe ile ke thoepo e apere beseteile ya sokwe mm. o tlole bebebe e eh. ba hlakahlakanya ngwana sekolong ngwana ile ba ile jang go le ba bantšhi ke ra gore mm. ba santse o no dula fa se wa boledišana bana ba godile ke nagana ba tlo bona gore a bomma gore mma gore batswedi ba rena ba sa ratana ba hlalana mm. e tlo ba affecta mm-hmm. of course ee mm. ke nka ba santse ba ba botse way forward gore re tlo re ya ka mokgokgwe re ka mokgwa re le godišeng re tseba le respecta batho ba bagolo ga e tswele pele kana mokgoo letlhoe ke lona ke sa le kwešišego ka go mmago tata šala gabotse